enchilemo y'okoena ekeng'a tibari gwesoanania amo ne chisabu chimbe. Aria mono chingaki chisukuru chigenderete konyara koba chigosiekwa erinde eria aborokigwa koirana nka buna enchera eyemo y'ogochaka omotomoko omotambe. Gokwana ase chiiro ya mogonga, aboibori abwo boigo bare abonchoreria. Nigo baboorire boigo aba na koenekia buna mbari gotumeka amariogo y'ogotinda buna enchera eyemo y'ogwetanga aane nomono okoimokerigwa egetambokero ki'erichiko. Bagokwana ase echiro ya mogonga rituko ria reero, nigo abonchoreria abwo boigo barabaibore, baborire abamwabo koenekia buna nkobeka bar'oborendi boisaine gochia ase abana babo, aye na chingaki echi iga chisukuru chiachakire gosieka ase omotimoko omotambe. Egento toranyare koba tokobatebia nkeri ng'aki abaibori ekero abana bareka, takobaa ribaga ri'okogenda ng'a genda okwane nyoko moko, genda okwanie baba omino, genda okwanie kiang'o, yaya aye namagoso okonyara koba gogokora. Omoibori koreng'ana nomwana ekero agosoka nkonyora are oyo enda nkoreta are, mwana oborwaire mbororo kera egento nkere ase ense eye. Ase iga ase abaibori tatonyara koba tokobwaterana ase abana tonyara kobarenda buna abaibori babae batoeire abana, banyare korenda abana omwaka omogima korwa esukuru yagachagete mpaka bono iga, naende tonyara koba tokoiraneria abana, abana abwo gochia esukuru abaibori abalimu babaikire. Inche omong'ina risibo morangoganerie abana baito bachire erusa ng'a amaya. Naende ngotana abana baito kobachire erusa, abaibori ntonyara koba tokobatuguta, na buna nonya ekero omwana agosoka korwa ase omochie, abaibori twamanya ng'a oyio omwana agenda, na kobua mono abaibori torende abana baito. Ere kwenekia buna abana bamura mbari gwesonania noborunde bwe chipigipigi bara bake, nigo abaraya abwo batenenerete bodaboda baboorigwe mbachi gwanchera mwana onde bwensi bw'esukuru korundia epigipigi buna nabo mbachi koimokerigwa egetambokero kie richiiko. Nare gokwana ng'a ase pota pota abanyakerogo ba pota pota mbachie gwanchera abana baria abake bachie gwansa kogendia oborundi erinde bachie konyara koba bakoumia. Abana batabwati emiaka eria esaino y'okogendia pota pota banyare koba bagokanigwa erinde banyare koba bakoirana nka bakore chigasi chianka, na abarundi ba pota pota mbachie gotwara opportunity erinde y'ogochia gwansa kobogoria abana chinyarwa koba okomonya-monya okeo chiana aria erinde bachie gosaria abana. Yaya egento ekio twakanire. Abaibori ande na abang'ina nabarabwo nigo baboorigwa goseemia omwana omonyaroka igoro ye chimboa chingiya chi'okwerenda. Ase igo buna ensemo y'omwana enyaroka abatobwate abana chinyaroka, omwana agakogania egento mogorere na eyanga mogorere kende gionsi. Mwaa omwana oyo iga esitaemu, ekero kwamoeire esitaemu naende omoikarasie onyare koba gokomobe komotebia ng'aki abwenerete komenya na nchera ende tachi kobugoyeka nabana abamura. Inche ekende anyare gokwa abangokwanera abamura baria bakoinchinyia asore. Abaibori tonyare koba togokwanera abana baito, ekiagera ense ya bono yanyare koba engobo. Gokorera nigo aborokigwa abwo bagochia goikaransa gokora amatemu abo amanene omwaka oyo, na barabwo bainyorwa na gosaberwa amaya. Nare gochia koganeria abana baria bagokora amatemu, banyare koba bakoegwa chingaki chinyororo ase engencho bono bagochia gochia ase amatemu. Abaibori moe abana baria bagochia gokora amatemu chigasi chinkong'u. Abana baito mbarabwo bagochia gokora amatemo ase omwaka oyo iga, togosaba ng'a batware oboremu boisaine, na intwe abaibori ntobae chigasi baengerete, tobae chingaki ching'ororo erio baibanke ase amatemo abo bagochia gokora. Naende tokobaguseria amanya ng'a kera omwana areme ase amatemo ngoeta are. Oripota ya KCTV korwa ase echira ya mogongo eyio egotoka egodi ya bomba babura bw'ebunge ya Bomachoge borabu, Ncheria Tana Apollinaris, akama.